Мәсәлән, инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим, ул мине тыңлый, ул мине ишетә һәм инде шуның белән сезгә нинди дә булса менә бу текстның язмасын чыгарып бирәчәк. Әйдәгез, карыйк әле. Менә инде бу минем язып бирде. Мәсәлән, инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим, ул мине тыңлый һәм ул мине ишетә һәм инде шуның белән сезгә нинди дә булса менә бу текстның язмасын чыгарып бирәчәк, ди. Бу инде гомумән алганда э, тавыш белән эшләү технологияләренең бер төре. Ягъни әйтелгән сүзләрне, әйтелгән тавышны текстка күчерергә, ягъни транскрипция ясарга. Бу инде үзенчә бик э, нык файдалы, бик күп төрле кулланылышка ия булган технология. Һәм инде бүгенге лекцияне менә шундый теге бик э, кулланылышка якын, аңлаешлы гына рәвештә карап узарбыз. Ягъни инде тавыш белән эшләр өчен бу технология ничек кулланып була һәм инде аның нинди кулланышлары дөньяда бар. Артык озакка сузмабыз дип уйлыйм, шуңа күрә әйдәгез экранга киттек, сорауларыгыз булса чатка язып барырсыз. Инде башта кыскача гына, кыскача гына 2 минутлык кына теориядән башлап китәсем килә. Ягъни инде менә бу ничек эшли соң? Моның, мәсәлән, тавышны текстка күчерүнең принцибы бик җиңел. Менә бу рәсемдә ул бик яхшы күрсәтелгән. Ягъни без тавышны алабыз да бик кечкенә кечкенә кечкенә кечкенә генә өлешләргә бүлеп чыгабыз һәм һәрбер өлештә нинди хәреф әйтелгәнен инде без ишетергә тырышабыз. Ул инде менә шундый теге бик сузылган, сузылган, сузылган сүз килеп чыга, чөнки инде без кайсы бер хәрефләрне әкренрәк әйтәбез, кайсы бер хәрефләрне озаграк әйтәбез. Мәсәлән, инде мин менә болай әкрен генә сөйләшә алам, ә инде менә болай теге тиз дә сөйләшә алам. Шуңа күрә дә инде бу теге хәрефләрнең озынлыгы, аларның әйтелешенең әйтелеше кыскарак яки озынрак булырга мөмкин. Шуңа күрә инде менә бу кыскаракмы, озынракмы инде бер үк тигез өлешләргә бүлеп, аны чистартып, менә шундый теге кабатланучы хәрефләрдән, озак сузылган хәрефләрдән инде төгәл бер сүз барлыкка китерәләр. Бу инде бик гади гади технология гомумән алганда, һәм ул инде бик күп еллар, бик күп еллар дөньялыкка билгеле. Шуңа да карамастан, инде аның теге башка ясалма фәһемнәрнеке кебек үк бик нык үсеше менә ахыргы елларда булды. Менә ахыргы елларда аның сыйфаты бик нык үсеп китте. Шуңа күрә инде ул турыда да без хәзер бик нык сөйләшәбез һәм бик төрле яктан бу мәсьәләгә шулай без менә карыйбыз. Шулай. Монда тагын нәрсә узарга кирәк? Менә бу теоретик аспектлар ягыннан мин бик эчкәре керәсем килми, чөнки тавыш белән эшләү ул барыбер технологик яктан именно нәкъ менә мәгънәви ягыннан текст белән эшләү яки рәсем белән эшләүгә караганда авыррак Мәсәлән, текстта инде безнең безгә билгеле сүзләр булса, рәсемдә инде кечкенә-кечкенә өлешләргә бүлеп рәсемнәрне кечкенә-кечкенә өлешләр белән Без карасак, тавышта андый нәрсә юк. Тавыш ул ниндидер дулкын, физик дулкын. Шуңа күрә инде без тавыш белән эшләгәндә физик дулкыннар белән эшлибез. Шуңа күрә монда физик э, математика өлкәсеннән э, бик күп кенә э, авыр дип әйтим, концепцияләр, авыр технологияләр кулланыла. Шуңа күрә мин аларга хәзер тик артык эшкә тукталасым килми, ә инде менә бу тавыш белән эшләү технологияләренең ни рәвешле кулланылганын сезнең белән инде хәзер карап узасым килә. Шулай. Бу өлкәдә менә һәрбер өлкәдә иң көчле модель, иң көчле ясалма фәһем булган кебек, тавыш өлкәсендә менә шундыйлар бар. Мәсәлән, текст белән эшләү өлкәсендә без инде ChatGPT дигәнен карап уздык. Ул инде бик озак вакытлар иң көчле ясалма фәһемнән санала һәм инде бөтен кеше аңа аның белән чагыштыра үзен. Берничә көн элек яңа Claude дигән башка ширкәтнең моделе чыкты, нейрон челтәре чыкты. Алар инде үзләренең сүзләренә караганда ChatGPT-дан яхшырак. Шуңа күрә инде бу теге дөрес булырмы, юкмы, без инде күрербез. Ләкин шуннан кебек үк инде тавыш белән эшләү өлкәсендә дә инде төп лидерлар бар. Һәм инде аларның төпләренең төбе, ул инде Eleven Labs дип атала. Бу компания а, иң яхшы сыйфаттагы, ну, иң яхшы сыйфатларның берсе булган а, тавыш белән эшләү модельләре эшли. Шул ук ChatGPT-ны ясаган OpenAI ширкәтенең дә үз моделе бар, ул Whisper дип атала. Ул да бик нык яхшы санала һәм The Eleven Labs алар а, аерым менә бу теге. Гомумән алганда, беренче чиратта тавыш белән шөгыльләнүләре белән аерылып торалар шуңа күрә инде аларны аерым ул теге ничек дип әйтү әйтеп узалар һәм инде тавыш белән эшләүдә безнең гадәттә ничек дип әйтим ике яклы процесс яки без текстны тавышка күчерәбез яки без тавышны текстка күчерәбез мәсәлән бу очракта инде болар халыкны кызыктырыр өчен сайтларына ук

Менә бу тавыш инде шулай ук ишеткән булсагыз, ишеткәнсездер дип өметләнәм. Бу тавышны инде ясалма фәһем ясады, моны бернинди теге чын кеше дә әйтми. Ә, менә бу инде бу технологиянең теге бик ә, нык алга китешен күрсәтә һәм бик инде ә, реалистик рәвештә ә, сөйләве миңа калса шаккаттыра дисәң дә була, чөнки инде ул бит инде Исламов ахын кешенең ниндер тавышына туры килгән физик дулкыннар гына уйлап чыгара һәм инде шул физик дулкыннар кешенең сөйләвеннән, сөйләменнән артык аерылмый дияргә була. Монда инде теге төрле кешенең тавышлары белән төрле стилистикада төрлечә моны әйтеп була. Яни башка тагын бер мисалны тыңлап карасак.

бик күп телдә бу технология бар һәм инде болар тавышны текстка әйләндерү өлкәсендә дә текстны тавышка әйләндерү өлкәсендә дә эшлиләр шуның кебек үк инде тавыштан тавыш ясый торган йоклама фәһемнәр дә бар мәсәлән мин инде хәзер сезгә үземнең тавышым белән сөйләп сез инде мине башка кеше тавышы белән дә ишетергә мөмкинсез андый технологияләр шулай ук бар болар инде барысы да менә ошо ширкәтләрнең эшләрендә күренә ә, нәкъ менә шундый функционал инде безнең татар телендәге speech нокта татар сервисында да бар менә хәзер инде мин сезгә әйткән текстны киресенчә синтез ясатам икән анда безнең хәзерге вакытта алмаз һәм алсу исемле ике төрле кешенең тавышы бар инде без аның э, ничек дип әйтим инде аның авторлыгында да без моны мәсәлән инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим Ул мине тыңлый, ул мине ишетә. Һәм инде шуның белән сезгә нинди дә булса, менә бу текстның язмасын чыгарып бирәчәк. Менә, һәм шулай ук алсуны да тыңлап карый алабыз. Бу инде технология. Мәсәлән, инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим. Ул.
Шулай. Ә, шуңа күрә монда теге, ничек дип әйтим, кулланучы ягыннан ортык зур, ничек дип әйтим, хай диярлек куллана белү сәләте кирәкми. Мәсәлән, инде без теге текст ясаганда, ә, рәсем ясаганда, ә, һәм башка ясалма факымнарны моңа чакырганда, без инде аларны ничек эшләтергә, ничек иттереп аларны аларга теге дөрес инструкция бирү бирергә икәнен ә, бик теге җентекләп карый идек. Бу нәрештәләр белән андый юк инде җентекләп карау, җентекләп аларны белү ә, ничек дип әйтим? Белү алай кирәк түгел, чөнки инде бу технологияләр гап-гади. Алар текстны тавышка күчерәләр, тавышны текстка күчерәләр яки тавышның стилистикасын үзгәртәләр. Шул ук тавышның стилистикасын үзгәртү дигәндә, инде шулай ук Татар спичның тагын бер кулланылышы бар. Бу инде браузерлар өчен онлайн рәвештә видеоны тәрҗемә итү функционалы. Мәсәлән, әгәр дә сез Яндекс браузерда YouTube-ны ачасыз икән, мәсәлән, Немселябиның бүгенге видеосын да мәсәлән ача алабыз. Яшьләргә мин нинди инде
Ә, русчага бу тәрҗемә итә алар микән, микән белмим, әлбәттә ки. Мөрәҗәгатем булсын.
Дип әйтәм. Видеосын ачабыз. Һәм инде аны онлайн рәвештә без Он сказал

Сүз кнопкаларны тоташтыру турында бара. Беренче алты айдан соң мин Риткель.
Нәрсәсе моның мөһим дигәндә, инде моның мөһимлеге бик, ничек дип әйтим, моның актуальлеге бик зур, чөнки инде без, мәсәлән, татар телендә контент юк дибез икән, татар телендә тәрҗемә ителгән контент юк дибез икән, менә мондый технологик эшләр ярдәмендә, технологик Алга китеш ярдәмендә без инде бу шикне үзгәртә алабыз. Мәсәлән, инде без чит телдә, чит илдә җитештерелгән чит телле киноларны онлайн рәвештә татар телендә карый алабыз һәм инде бу тавышландыру модельләре үскән саен инде профессиональ дубляжга бик нык якын килеп барачак. Мәсәлән, менә бу YouTube-та без видео караганда, инде моны менә бу

Менә шулай. Менә шуңа күрә инде бу технологияләр дә безгә теге яңа юллар ача. Э, татар телендә инде дигәндә шулай ук, мәсәлән, без э, башка телләрдә булган видеоларны, башка телләрдә булган аудиоларны татар телендә тыңлый алабыз. Шуның аркасында сез инде менә бу tatarspeech.dtc.tatar сайтына кереп, инде үзегезнең браузерыгызга да куеп видеоларны татар телендә тыңлап карый аласыз. Инде бу чын-чынлап теге бик яхшы демо булып, бик яхшы күрсәткеч булып тора дип әйтер идем. Шулай. Ә, так, тавышны текстка әйләндерү турында сөйләдем, текстны тавышка әйләндерү турында сөйләдем, онлайн тәрҗемәче турында сөйләдем. Бу инде гомумән алганда теге, дип әйтим. Тавыш белән нишләп буласың дигән э, сорауга э, төгәл җавап булып тора. Монда инде артык әллә нәрсә теге бик күп э, эш эшләп булмый. Ләкин шуңа да карамастан инде берничә тагын кулланылышын Сезгә күрсәтеп китәсем килә. Бәлки инде сезгә дә файдалы булыр, сезгә дә кулланырга, кулланырга туры килер болар. Мин инде узган дәрестә күрсәтеп узганча, без инде текст язып, аны кеше йөзе белән озвучка ясый алабыз. түгел бу инде теге әйберне эшләү аватарларны мин сезгә узган дәрестә күрсәтеп киткән идем шул аватарларның эшләү механикасы нәкъ менә шушы тавыш белән дә шулай ук бәйле мин узган дәрестә әйтеп узган идем тавыш өлкәсенә без кермибез дип ләкин инде анда аны әйтеп узганда артык

э, сүзләр теләсәгез шуны әйттерә аласыз ул инде сезнең тавыш белән һәм инде сезнең йөзегез белән боларны әйтә ала шуның кебек үк сез башка бөтен йөзләрне алып шуларны да шулай торып теләгәнчә сүзләр әйттерә аласыз бу өлкәдә инде бар инде хейджон дигән сервис аның сандерсен төшереп торам шулар синтезиядә бик көчле санала һәм инант сервисларга монан анда бик күп Шулай, бу инде аватарлар турында. Шулай юк, аудио һәм видеоны транскрипцияләү, ул инде бик зур файдага ия, мәсәлән, шул ук журналистлар өчен, алар инде аудио рәвешендә үзләренең интервьюларын яздырып, аларны инде тиз арада менә шул ясалма фәгымнәр ярдәмендә текстка күчерә алалар. Бу өлкәдә инде ясалма фәгымнәр бик күп, әйтеп узганымча. Мәсәлән, инде менә Riverside дигәне аларның берсе, алар инде аудионы алып, аны инде транскрипцияга күчерәләр. Кайсын кем әйткәнен дә теге кешеләрнең тавышына карап, алар инде бүләп беләләр. Менә шундый теге төрле-төрле сервислар бик күп. Аңа күрә аларны да инде кулланып була. Монда, мәсәлән, аларга инде ниндер файл җибәрергә кирәк. Монда инде видео җибәрсәк тә була, аудио җибәрсәк тә була. Шуңа күрә моны үзегез сынап карый аласыз. ә, мәсәлән болар теге подкаст турында да шуны әйтәләр шуның кебек мәсәлән сез инде монда зур зур зур зур видеоларны ыргытып аларның инде транскрипцияләрен кулъязмаларын яза аласыз ә, ала аласыз инде ә, моны бик күп өлкәләрдә кулланалар мәсәлән тарихка әзрәк кушылган булсагыз инде Советлар Союзындагы партия җыелышларының да транскрипцияләре алар гел теге язылып куелган язылып торалар. Шуның кебек инде хәзерге заманда моңа аерым кешеләр утырту кирәкми, монда инде аерым кешеләр урынына ясалма фәһемне генә куеп, инде ул инде бөтен язмаларны алып бара ала, шуңа күрә технология ничек дип әйтим, тавышны сөйләнгән сөйләмне текстка күчерү өлкәсендә эшләүче кешеләрнең эшләрен алды дияргә дә була чөнки инде ясалма фәһем күпчелек очракта тизрәк тә һәм инде сыйфатлырак та кешедән эшләргә мөмкин ләкин шуңа да карамастан кешегә әле ул аудиоларны тыңлап чыгып яңадан э, цветмәләр кертү кирәк ансыз булмый күпчелек очракта чөнки инде тавыш ишетелеп бетмәскә мөмкин э, башка берәр проблема булырга мөмкин ләкин шуңа да карамастан инде болар гомумән алганда бик яхшы эшләр һәм моның бер бик кызыклы кулланылышы тлдв дигән сервис бу инде зумда google meetта һәм тимста һәм башка сервисларда булган сөйләшүләргә кереп сара инде эш буенча төрле төрле бик күп бик күп бик күп аралашулар була һәрбер инде җыелышкан саен анда нәрсә сөйләшкәнен язып бетереп барып булмый гадәттә инде аны бик бик аз кеше генә эшли һәм бик аз кешенекенә генә ул саклана ләкин инде нәрсә сөйләшкәнен кайчан да булса бер искә төшерергә карарга кирәк булыр кирәк була гадәттә бу инде мондый очракны яхшыртыр өчен җиңеләйтер өчен, менә шундый сервис сайлап табалар, ул инде Zoom-га керә дә сезнең белән, һәм инде шунда параллель рәвештә Zoom-да нәрсәләр сөйләнгәнен сезгә инде язып табарга мөмкин. Минем үземнең ишеткәнем бар, Zoom-да да бу функция бар дип. Миңа дөресен әйткәндә үземнең кулланып караганым юк, шуңа күрә мин моны теге чын-чынлап әйтеп бетерә алмыйм. Ләкин, ләкин, ләкин, Анда карамастан, моның инде теге зумның үзендә дә эшләргә мөмкин. Китте бу. Бу инде кулланылыш бик күп компанияләр, бик күп сервислар тарафыннан эшләнә. Шуңа күрә бу теге үзенчә бик кызык кулланылыш булып тора. Инде моны язып бару гына түгел, сез инде текст белән эшләүче ясалма фәһемнәр ярдәмендә, мәсәлән, шул чат GPT ярдәмендә менә бу язмагызны алып, кыскача гына берничә җөмләдә нәрсәләр сөйләшкәнен язып куя аласыз. Кемнәргә нәрсә эшләргә кирәк икәнен сөйләшкәнегезне текст рәвешендә шулай теркәп куя аласыз. Һәм инде нәрсә сөйләшкәндә, кемнең нәрсә әйткәнен искә төшерер өчен яки инде кемнең нинди мәсьәлә буенча нинди фикердә булганын искә төшерер өчен яки алардан берәр нинди мәгълүмат табыр өчен шулай ук чат gpt ярдәмендә сез моны анда эшли аласыз бу инде сезнең текст базасы бу текст базасы белән теге ярты сәгатьлек бер сәгатьлек ике сәгатьлек сөйләшү текст базасына әверелә дә инде бер теге китап сыман сез аны китап белән ничектерисез шулай куллана аласыз һәм инде чат gpt ярдәмендә текст белән эшләгән кебек инде куллана аласыз шуңа күрә боларны чын чында бик күп кеше куллана болар инде бик күп бик күп телләрдә эшлиләр утыздан артык һәм инде шуңа күрә дә бик яхшы сыйфатка ия мондый бер мөһим аспект татар телендә бу технологияләр әле чын чынлап чын чынлап теге бик яхшы эшләп бетми һәм моның бер Ничектеп әйтим инде? Сәбәбе, дип әйтик инде, татар телендә публик рәвештә бөтен дөньяга күренә торган датасетлар, ягъни мәгълүмат базалары юк. Болар булсын өчен, мәсәлән, безгә татар телендәге яхшы яздырылган, яхшы сыйфатлы язмалар кирәк. алар инде теге кирәклеге дистәләгән йөзләгән сәгатьләр белән исәпләнә һәм инде шуның ук шулай ук дистәләгән йөзләгән сәгать яки меңләгән сәгатьтә дип әйтер идем тавышны текстка күчерү тавыш белән текстның теге бер берсенә тәңгәл килгән датасеты да шулай кирәк ягъни инде сезнең мәсәлән бер җөмлә бар мин аны тавыш белән әйтәм һәм инде шушы тавыш белән әйтелгән җөмлә язмада менә болай күренә дип, менә шундый парлар, парлар, парлар, дистәләгән, йөзләгән сәгатьләп сәгатьтә җыябыз икән, һәм инде аларны гомумән алганда бөтен дөньяга күрсәтәбез икән, үзебездә яшереп ятмыйча, бу инде менә шундый сервисларның татар телендә дә эшләү ихтималлыгын арттыра. Э, шуңа күрә әгәр дә инде сез менә шундый э, проектлар тавыш тавыш җыю, тавышны э, текстка әйләндерү буенча проектлар күрәсез икән, әгәр дә э, кешенең язганын күрәсез икән, монда катнашырга тырышыгыз, чөнки инде э, бу сезнең эшегез ясалма фәһемне татар телендә үстерүгә дә бик зур файда китерәчәк. Шулай, тагын теге кызыклы кулланылышларга килгәндә крис дигән сервис бар монысының кулланылышы теге тавыш сүзләр белән артык бәйле түгел бу инде сезнең әгәр дә сез теге бик тавышлы урында утырасыз икән сезнең артта булган кирәкмәгән тавышларны кисүче сервис бу инде бик күп еллар эшли һәм инде моны бик күп кеше куллана һәм бик зур файдага ия дип әйтәләр минем үземнең шулай кулланып караганым юк Ләкин инде минем дусларым, танышларым арасында бик күп шуны куллана куллана. Әгәр дә сез инде берәр җирдә, кафеда, тавышлы җирдә э, берәр кеше белән сөйләшергә телисез икән һәм инде сезнең теге артта барган ыгы-зыгы тавышлар сезгә комачауламасын дисез икән, инде криптны кулланып карый аласыз. Ул бик яхшы, бик сыйфатлы э, сервистан санала. Иң яхшыларның, иң яхшыларның берсе яки иң яхшысы дип тә әйтер идем. шулай ә, бизнеслар өчен килгәндә ә, тавыш аналитикасы дигән сөйләм аналитикасы дигән өлкәдә бик зур бар бизнеслар инде сезгә ә, кешеләр бизнесларга ә, менә шундый ә, сөйләм аналитикасы дигән аерым өлкә бар бу инде төрле сату отделлары һәм башка кеше белән ничек дип әйтим кеше белән күп сөйләшү булган өлкәләрдә менә бу әңгәмәләрне тыңлап аларны ничек тә булса бергә җыеп алардан инде кирәкле бөтен мәгълүматны чыгара алалар һәм инде мәсәлән көненә йөзләгән әңгәмә алып баручы эшчене эшчегә инде чын чынлап бәя бирә алалар чөнки элек әле мәсәлән сезнең отделда 100 кеше икән, аларның һәрберсе йөзәр сәгать, йөзәр әңгәмә алып бара икән, сез инде 100 кешенең 100 әңгәмәсен тыңлап, аңа бәя биреп бетерә алмыйсыз. Һәм инде сез теге аерым-аерым әңгәмәләрне генә тыңлап, нинди дә булса бәя бирә алыр идегез. Хәзер инде ясалма фәһем ярдәмендә йөзләгән түгел, меңләгән, дистәләгән, меңләгән кешеләрнең сөйләмен тыңлап дип әйтим инде ясалма һәм ярдәмендә аларга инде нидә булса бәя биреп була һәм инде бик күп бизнеслар үзләренең сату отделларын кешеләргә ярдәм итү отделларын бик нык кына яхшырталар һәм тизәйтәләр чөнки инде менә бу аналитик ярдәмендә аларның кемнең яхшы эшләгәнен кемнең начар эшләгәнен бик тиз арада күреп алып аларны инде эшне тагын да күпкә яхшыртып җибәрә алалар. Шуның кебек инде кеше урынына колл-центрларга Ислам Фахимны да утырталар. Моңа бу сервиска, ну, андый андый сервисларның мисалын мин сезгә күрсәтергә хәзер оныттым, табып куярга оныттым дөресрәге. Ләкин инде андый сервисларда шулай бик күп шул андый компанияләр. Ягъни, сезгә инде колл-центрга, мәсәлән, элек э, бер мең кеше кирәк булган булса хәзер инде сез анда ун кешене калдыра аласыз калган тугыз йөз туксан кеше урынына инде сезнең робот э, җавап бирәчәк э, инде ишеткәнегез булса бик күп еллар тинькофф мобайлда тинькофф мобайлда гына түгел инде олег исемле ярдәмче бар ул инде олег шулай ук сезнең сезнең урынга җавап бирергә мөмкин кеше кешегә сезнең кеше сезгә нинди хәбәр яздырып калдырган булса, аны инде сезгә җиткерергә мөмкин, һәм инде башка шәмнәшләр җавап бирергә мөмкин. Шуның кебек үк кешенең кешегә, мәсәлән, нинди дә булса продукция сату буенча, шундый суык шалтыратулар өчен, мәсәлән, инде кеше урынына роботны куярга була, ул инде сезнең нәрсә әйткәнегезне аңлап, Аның нәтиҗәсендә сезгә нәрсә тәкъдим итәсен уйлап, сезгә дә инде нәрсә дә булса сатарга мөмкин, шуңа күрә моңа игътибарлы булыгыз. Сезнең белән, әгәр дә сезнең туганыгыз тавышы белән генә дә сөйләшсәләр, ул инде сезнең туганыгыз булмау мөмкинлеге бар. Шуңа күрә бу инде начар уйл, начар уйлары булган, начар ниятләре булган кешеләргә дә бик зур мөмкинлекләр ача. Чөнки инде кешеләр башка кешеләр булып, сезгә шалтыратып, сездән акча сорарга яки башка берәр нәрсә сорарга мөмкиннәр, сез инде аларның ул кеше түгел икәнен аңламыйча да калачаксыз. Мондый технологияләр шулай ук бар. Һәм инде бер миңа үземә бик нык ошаган сервис, бу чат view дип атала. Сез инде берәр эшкә урнашканда интервью собеседование узасыз икән, ул инде сезгә аны узарга ярдәм итәргә мөмкин. Ул инде сезнең собеседование вакытында тыңлап утырып яныңызда ә, сезгә башка кешенең биргән сорауларын шулай ук теге транскрипцияләп ә, аңа инде ChatGPT яки башка сервис ярдәмендә җавап язып бирергә мөмкин. Шуңа күрә инде монда теге нинди генә мәсьәлә булмасын, нинди генә куллану өлкәсе булмасын, монда инде ниндидер кулланышлар табыла. Шуңа күрә әгәр дә сезгә мәсәлән ниндидер менә шушы ясалма фәһемнәрнең кулланылышы кызыклы икән, тавыш белән бәйле, аларны инде шулай яза аласыз, без аларны сезнең белән шулай ук әңгәмә рәвешендә булсын, чат рәвешендә булсын, шулай сөйләшеп ала алабыз. Шулай. Инде бүгенгә минем сөйләшә килгән технологияләрем беттер дип уйлыйм. Әйдәгез сорауларыгыз булса чатта аларга, чат чатка языгыз, мин аларга инде җавап бирергә тырышамын, сораулар булмаса инде әкренге таралышсак та була.
Бер-ике-өч минут ишетеләме?

үзең ә теге камера кушылмаган очракта инде үзеңне урынга үз тавышың белән түгел аватар хакымга да сөйләп тора аласың шуңа күрә мында бит аватар куеп була яме бер яктан аватар аватар куйма әле хәзер шул аватар бәлки качыр күзген күзләрен йөгергән иә менә аватар булганда инде рәхәтләнеп укып була аватар булганда мин үзем утырмасам да була минем урынга башка кеше утырып минем урынга ә, интервьюны узарга мөмкин шулай кірә ясалма фәһем чын чынлап әйткәндә ул безгә ә, бу дөнья бик күп мөмкинлекләр ача һәм инде шул ук вакытта ә, нәрсәнедер әгәр дә без теге шомартасыбыз килә икән әгәр дә бер кешене ол башка кешенең мәсәлән алдау өлкәсендә эшлисе килә икән начар ниятләре бар икән ул инде аларга да бик нык ярдәм итә шуңа күрә безне без гомумән алганда хәзер минемчә бик куркыныч заманда яшибез. Әле бу куркынычлары ясама фәһеме миңа калса елдан арты, ел арты ел артып кына барыр. Мәсәлән, инде бизнесларга килгәндә генә дә менә бу ничектер алдау рәвешендә яки башка рәвешле акча урлау елга 8 триллион доллар белән ялгышмасам исәпләнә, яки 8 миллиард булса. Китриллион. Эх, оныттым. Ә, бер вебинар алдыннан тиз генә карап аласы идем. Ә, онытканмын. Ләкин инде бу теге чынчына бик бик бик зур суммалар монда эшкә җигелгән. Чөнки инде кешене алдаудан башка тагын да җиңелрәк акча эшләү юлы юктыр. Шуңа күрә инде теге начар ниятле кешеләр моның белән бик нык куллана. Шуңа күрә инде әгәр дә хәзерге заманда куркынычсызлык өлкәсендә үзегезгә теге бик нык булырга кирәк дип саныйм һәм инде туганнарыгызга да шуны өйрәтергә кирәк чөнки инде кешене алдалау хәзерге заманда көннән көн сәгатьтән сәгать җиңеләя монда инде бар бик яхшы бер принцип киберкуркынычсызлык өлкәсендә ул инде Кстати, бер кемгә дә ышанмау дип атыйммы соң инде мин аны, мәсәлән, әгәр дә сездән берәр кеше акча сорый икән, сиңа улар аның чын кеше икәнен исбатламыйча, сез инде ул кешегә ышанырга тиеш түгел. Шуның кебек саклык чараларын бик нык күреп, гади ышанычта гына финанс яки башка шундый теге мөһим аспектларны карамаска мин бик нык тәкъдим итәр идем. Чөнки инде хәзерге заман ул үзен, үзенчә бер кызыклы заман булырга ошап тора. Ә, миңа калса 24-25 ел дәверендә инде менә бу ясалма фәһемнәрне бөтенесен ничек тә булса кулланырга э, җәмгыять өйрәнеп бетер дип уйлыйм. Һәм инде кулланырга өйрәнеп беткәч инде бу дөньяны дөньяга яңа мөмкинлекләр һәм яңа ачышлар бирер дип саныйм. Шулай. Экранны сүндерәм. Һәм инде сау булашыйк масан.
Там бер э, кыска сорау yeah. датасет турында. Безнең бит бар э, ипсаннан датасет, әйме? Алар җыйган иде. Ана аннан башка э, безнең датасетлар юк. Шуның гына җитер микән соң? Әллә тагын кирәк микән? Ничек син уйлыйсың? Миңа калса датасетлар бер вакытта да җитми. Чөнки инде дөньяның иң зур, иң көчле корпорацияләре дә бик бик күп, бик күп, бик күп мәгълүматка ия корпорацияләр дә алар а, бик күп, бик күп акчаларны менә бу датасетларны ишәйтүгә, зурайтуга тота. Мәсәлән, инде шул ук тавыш синтезлау өлкәсенә килгәндә, безнең менә шу Ипсанның Алмаз һәм Алсу исемле менә вот теге тавышландырулары бар. Алар инде студия сыралган ике кеше дип беләм. Һәм инде шулар тавышыннан башка безнең башка вариативлык юк дип әйтер идем. Шуңа күрә инде әгәр дә без менә шуның кебек башка тагын 5 кешене яздырабыз икән, аларны алар тавышы белән тавышландырырга өйрәнәбез икән, бу инде безнең телебезне баетачак. Шуның кебек тавышын текстка күчерү өчен дә безгә теге төрле халәтләрдә, төрле сыйфатта яздырылган тавышлар кирәк аларны текстка күчереп теге разметка ясап чыгу кирәк һәм инде шуның ярдәмендә безнең тавышны текстка күчерү системалары да тавышның стилен үзгәртү системалары бөтен сәләте бик нык үсәчәк шуңа күрә миңа калса бу процедура бер вакытта да тукталырга тиеш түгел инде нинди дә булса теге беренчел модельләр ясау өчен безнең доцентларыбыз бәхетебезгә бар. Алар инде күптән түгел, берничә атна элек дөнья ничек дип әйтим, ачык дөньяны күрде. Аларны дөньялыкка ачтылар. Бу инде бик зур безнең телебезгә мөмкинлекләр бирә, ләкин инде аның белән генә тукталып калырга ярамый турса.
Рәхмәт.
Бик яхшы сораулар өчен үзеңә рәхмәт. Шулай.